Бүген грандиоз шоу тантанасы. Без сезгә бу эксклюзив зауыклы бәйрәмнән иң-иң матур мизгелләрне күрсәтергә керештек. Туган тел телеканалы сыр итеп кенә тапшыру Роза Хайруллина белән һәрдаим бергә булыгыз, дуслар.

Хөрмәтле дуслар, э, менә үзегез күреп торасыз инде, э, безнең Илдар Хакимов залның төрле нокталарыннан э, репетициясен дәвам итә. Чөнки зал бүген нык зур. Нык зур, дуслар, монда 6000 кеше тамашачы озакламый ха кереп утырачак. Һәм инде һәрбер ноктага да җыр, моң, җиренә эчкерелеп ишетеләме, халыкка аны тыңлау рәхәт буламы, барсында җентекләп тикшереп репетицияне эшлиләр. Чөнки Илдар Хакимов Аерып әйтергә кирәк, дуслар, ул тавышка, ул шушы шоуның ни дәрәҗәдә яхшы үтәсенә бик зур тырышлык керткән кеше, чөнки ул техник яклап та бик талантлы кеше, әйе, шундый серләрне ачып китик әле, дусларым. Шуңа күрә инде аеруча борчыла, аеруча бөтен яклап та бөтен нәрсәне тикшерә. Әфәрин, уңышлар гына телибез, дуслар!

Хәлләр яхшы, шәп, кәефләр күтәренке, Уфаларга килдек бит. Әйе, әлбәттә, һәм инде рөхсәт итегез, Гүзәл, бу чынлап та сезнең тормышыгызда шундый чара, бу грандиоз тамаша, моны оештыра алганыгыз белән һәм шушындый шоу-тамаша булдыра алганыгыз белән без чиксез горурланабыз, сокланабыз һәм сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт Туган тел каналы, тамашачыларга. Бергә үткәрәбез, дуслар, сез булмасагыз, мондый чаралар үткәрү мөмкин түгел. Сезгә булган мәхәббәтегезне мәхәббәтебезне генә җиткезәбез, бу инде бүген генә оештырылган әйбер түгел, бу зур сәхнәгә без унбиш-уналты ел килдек сезгә, шуңа күрә бүген шәп иттереп җырлыйбыз, Алла бирса. Мин Гүзәлне борчымасыннар дим. Әйе, дуэт җырлау, без, без кавер конкурсы эшләгән идек, исегездә булса, ул әле генә үтте безнең. Беренче урын алган кыз инде безнең Казанда җырлады дуэт буларак Онытмагыз безне җырын, ә инде Башкортстаннан дүртенче урынга лаек булган Айрат исемле егетебез безнең дүртенче урын алды. Шуңа күрә без инде аны бүген сюрприз итеп чакырдык. Без тамашачылар алдында шушы җырыбызны бергә аның белән җырлаячакбыз дуэт итеп. Һәм ул безгә шундый күчтәнәч алып килгән. Күрәсезме нинди? Эксклюзив, дуслар, эксклюзив, чәк-чәк. Төне буе эшләдек, ди, йокламаганнар, килгәннәр. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен шундый булган тырышлыгыгыз өчен бик зур рәхмәт бик шатланып тәмләп карыйбыз барыбыз да концерт беткәннән соң бөтен артистлар белән җыелып
Дуслар, зәвыклы сихри сәхнә тормышына без инде сәяхәтне башладык! Монда менә барабаннар, барабаннар, барабаннар һәм инде менә синтезатор артында, дуслар! Сезгә таныш булган үзебезнең горурланырлык, горурланып яраткан, сөйгән, сокланган Муса Маликов! Хәерле кичләр сезгә! Хәерле кичләр, исәнмесез!
Ничек хәлләр, ничек кәефләр, ничек бүгенге тамашага әзерлек? Әзерлек 200 процентлы.
Муса, хәзер әйтеп китик инде, Гүзәл Уразова, Илдар Хәкимов төркемендә син хәзер ничә ел? Икенче сезонымны эшлимен. Икенче сезон теләк беләнме, әллә инде үзләре үтенеп сорыйлармы? Э, әлбәттә, теләк тә бар, сорау да бар иде инде. Шуңа күрә э, рәхәтләнеп шушы төркемдә эшләп торабыз. Муса, менә ә синең өчен э, шушындый ареналарда чыгыш ясаулар Гади генә мәдәният сарайларында чыгыш ясаудан нәрсәсе белән аерылып тора? Әлбәттә, мондый зур сәхнәләрдә чыгыш ясаганым минем чит илләрдә дә бар инде. Беренче мәртәбә генә мондый публика җанында чыгыш ясавым түгел. Шуңа күрә рәхәтләнеп чыгыш ясыймын. Теләк белән. Ә сез монда чынлап та уйнаячаксызмы? Әлбәттә инде, ничек чынлап. Әйдә, менә чынлап кына безгә уйнап күрсәтегез әле. Һәрбер җырга сез шушылай шушыннан китмичә дә шушы музыкаль инструмент артыннан сез басып торачаксыз. 2 сәгать ярым. Ике сәгать ярым.
Әле минем саксофоным да бар. Менә саксофонда да уйнаячакмын ансы.

Хөрмәтле дуслар, Илдар Хакимов э, үзенең җырын кабатлауны дәвам итә, ә без инде менә сәхнәнең менә бу өлешенә дә килдек. Э, монда дуслар, сәхнә шул хәтле киң, монда шулай менә сезгә өлеше-өлеше белән э, ачыклап күрсәтәсе килә һәм менә монда экран. Экран, ә экранда инде нинди сүзләр, нинди җырның сүзләре дисезме дуслар? Гүзәл Уразованың иң-иң һәр кешенең күңел Түрләрендә сакланып калган, һәр кешенең диярлек мәхәббәтен яулаган онытылмаслык җырларының берсе. Тимәсен тик күзләрем. Миңа калса, нәкъ шу җыр белән бәлки бу тамаша башланып та китәдер. Әлегә бу сер, барсын да без сезгә алдагы минутларда, дусларым, күрсәтеп китәчәкбез. Шуның өчен сер итеп кенә тапшыруы Туган тел телеканалы Роза Хәйруллина белән бергә булыгыз.

Әйе, дуслар, э, сезгә ачыклап китәсебез килә инде, ни өчен Айрат Гариев э, Гүзәлнең шушындый шоу тантанасына ничек килеп эләкте икән? Ул хәзер үзе барысын да сезгә җентекләп сөйләр. Тыңлыйбыз сине, Айрат. Чынлап кына әйткәндә, ничек кенә эләккән, үзем дә шаккаттым. Чөнки ике көн элек кенә шалтыраттылар да Гүзәл Уразовадан. Менә э, шундый конкурс булган бит, онытмагыз безне җырына дип. Анда инде э, беренче урын алырга туры булмады, килеп чыкмады. Но барыбер миңа шалтыратып, э, Гүзәлдән әйттеләр, сезнең Катнашырга исәбегез бармы дип. Мин башта чынлап та әйткәндә ышанмадым, уже соңгы бит инде. Шуңа күрә мин әйтәм, берәрсе шаярадыр. Мин үзем дә шаян кеше бит, шаярга яратам мине белән. Мин әйтәм, берәрсе алдап шаярадыр дип уйладым да, Илдуска звонить итәм Давляновка, Илдус бит алар белән бергә эшли. Илдус әйтә, әй, чынлап та шулай ди. Шулай дигәч, белмәем, күкләргә очкан кебек булдым. Әлбәттә инде, бик зур рәхмәтле мин шушы Итог, шундый зур тамаша, шоуга чакырган өчен мин, әлбәттә, инде бик шатмын. Аларның унбиш еллык таплаган сукмакларын, иҗатының киченең монда итогы, нәтиҗәсе әйбит. Шул бик матур чарага, мондый чара, мин уйлыйм, 50 ел гына бер генә булырга мөмкин. Һәм инде күпме акча түләнгән, үзегез күреп торасыз монда. Күпме аппаратура, күпме, нинди мощный тавыш, нинди экраннар, утлар, барысы да вич көйләнгән. Чынлап та, һәрбер секундында бүленгән бу тамашаның. Шуңа күрә бу монда просто космос дип әйтик. Айрат, духынанасыңмы? Э, башта әзрәк бар иде. Э, Беләсеңме ничек, нинди э, состояние теге туйга әзерләнгән кебек. Чәчкәләр дә алабыз бит инде, әйе, костюмнар карыйбыз, шулай, тегеләй ничек килеп чыгар икән, кода-кодачалар ничек каршы ала икән дигән шикелле, шундый хисләр белән без менә җыендык та инде, килеп монда Гүзәл белән уже үзе белән сөйләшкәч, бөтен нәрсә үз урынына басты. Гүзәлнең тыныч, йомшак тавышын ишетеп. Әйе, кайгырма, Майра, дип, күзен кысыбрак болай дип сөйләгәч, әлбәттә, инде Җиңеләеп куйдым сразу. Анасын репетиция бергә ясадык. Шунардан соң инде бөтенләй уверенность керде. Алла бирсә, бүген яхшы тамаша күрсәтәсәк без. Алла бирсә, амин, амин. Без сезгә уңышлар гына телибез. Инде Айрат, ә менә киемгә караганда, э, сезнең ничектер менә гармония булачакмы киемнәрегездә Гүзәл Уразова белән бүген? Ну, э, әйтеп торам бит инде туйдагы шикелле. Гүзәл актан була, мин карадан. А, нәкъ шулай. Бу урыслар әйтмешләй, силы добра победили силы зла булачак инде. Әле Айрат, әйтергә кирәк, синең бу кәчтүмең булмагандыр, син аны махсус шушы бәйрәмгә алгансыңдыр, әйме, сатып алгансыңдыр? Әлбәттә инде, әзерләнә башлагач, Гүзәл шундый требованияләр куйды. Костюм менә минеке шундый булачак, синеңа менә шундыйрак костюм алырга туры килер диде. Әлбәттә инде бу тагын кабатлап үтәм, шундый зур максатлы эшкә андый әйберләр генә җәл түгел, әлбәттә шатланып Барып, сайлап, берне түгел, икене алдык. Шуларның арасыннан берсен сайлап алдык. Мин инде телим сиңа чын күңелдән, Айрат, бу синең ин бер матур яңа иҗат юлыңның бер баскычы булсын бүгенге ул синең Гүзәл Уразова белән чыгышың, ярыймы? Синең тавышың көчле, без аны инде беләбез. Күп кенә тамашачылар сине бәйрәмнәрдә, тантаналарда инде тавышың ишетеп сокланып, кайсы консерваториядә укый бу егет дип миңа да шәхсән шундый сораулар биргәннәре булды. Шуңа күрә без сиңа бары тик уңышлар, Һәм инде алга таба да ышанычлы адымнар белән атлавыңны телибез! Рәхмәт, Роза.
Чынлап та, мин бит инде укымышым, музыкаль укымышым бөтенләй җук. Мин мәктәптә дә укымадым музыкальный, укымадым училищеларда да, бернинди укымышым юк музыкальный. Әмма ләкин мин күпме беләм үземне, мин шулкадәр җырлыйм. Бер көнем дә минем җырсыз үткәне булмагандыр. Шулай итеп, мин Гүзәл Уразова бит инде объявлять иткәч, конкурсны игълан иткәч, мин уйладым да, мин әйтәм, эшләп карыйм әле, бәлки килеп чыгар.

Тавыш, тавыш, ны көйләп, чөйләп дисәң дә була. Бер таныш йөзне күрдем, дуслар, җылы булып китте күңелемә, үзебезнең Башкортстаныбызныкы. Бөтен кеше шушы егеткә көй яздырырга йөри, аранжировка ясатырга йөри. Илдусны күрдем, дуслар! Илдус Давлянов нәкъ сезнең каршыгызда. Сәлам, Илдус! Һаумыһыгыз!
Әйе, менә шулай матур итеп үзебезчә башкортча исәнләшә. Ничек кәефләр? Яхшы, әлбиттә яхшы. Үзебезнең Өфөлә бүген. эшләйбез без. Сине монда җаваплы тавыш буенча җаваплы кеше итеп билгеләделәр, әйе? Шулаймы? Мин дөрес аңлыйммы? Шулай, әйе, дөрес.
Син менә шушы бөтен кеше өстендә дә идарә итәсең. Свет, экран, звук, бөтен бөтәбез бергә эшләйбез шунда. Ә син инде тавыш өчен генә инде, әйе? Тавыш өчен, әйе. Казанда үтте бу шоу-тамаша. Ниндидер үзеңә нәтиҗәләр ясадыңмы? Менә кай җирдә ничегрәк үзгәртергә, ниндидер үзгәрешләр кертергә дигән нәтиҗәләр ясадыңмы? Ну, төрле аренса, төрлесе тавыш инде. Әлбәттә, шуңа көйләргә тырышабыз. Безнең арена, Уфа арена ничегрәк соң сиңа, тавыш көйләү буенча? Авыррак Татнефтька караганда. Әйдә, сөйләп кит инде безгә, ниндирәк кеше соң ул менә э, студиядә Гүзәл җыр яздыра, яңа җырын тотып килде. Ничек эшлисез сез менә? Тыныч кынамы, әллә инде теге килешмәгән чакларда буламы? Яңа җырын тотып килмәй ул, яңа җырын тыңларга килә. Ә, шулай.
Танышала, тыңлай да, охшаһа эшләйбез, охшамаһа эшләп бетереп куябыз. Бу шоу үзенең масштабы белән татар эстрадасы тарихына кереп калачак. Гүзәл шоу! Егерме дә егерме!
Дуслар, мин әле Уфа Арена бинасының нәкъ үзәгендә, уртасында басып торам. Әле минем артта урыннар буш. Берничә мизгелдән монда алты мең кеше кереп утырачак, дуслар! Һәм без сезгә боларның барсын да күрсәтәчәкбез. Э, дуслар э, үзегез күреп киттегез һәм ялгышмый сезнә гөлназ сафарова китеп бара гримеркаларга гөлназ беренчедән хәерле кичләр инде сезгә кичләр хәерле кичләр исәнмесез башкалабыз уфада күрүгә бик шатбыз э, гомумән шәхсән нык хөрмәт итәм сезне сезнең һәм иҗадыгызны үзегезне Э, кәефләр э, настрой шәп репетициядән күренеп тора э, яхшы бик яхшы бигрәк тә мондый теге масштаблы җирдә үткәрергә мин гел янып торам гел киләсе килеп тора без бит инде ничәнче тапкыр киләбез дигән әнвәр нургалиев концерты булды башта аннан соң татар җыры үтте менә хәзер гүзәлнең концерты шуңа күрә уфа аренаны бик яратам

дөнья күләм дип әйтик шундый спорт чаралары алып баргач ул ареналар да үтә бит инде шуңа күрә э, димәк минем тавышым бара э, ниндидер типажым бара дип шуңа сайлыйлардыр дип уйлыйм инде әлбәттә әлбәттә э, гөлназ ә менә шуны сорап үтәсе килә сез бит инде шулай ук төрле сарайларда да концертларны алып барасыз әм көчле концертларны ә менә сезнең өчен нәрсәсе авыр шушындый зур зур биналарда үткәрү ареналарда Э, минем өчен э, беренче тә авыр түгел зур аренада үткәрү э, бер генә уңайсызлык бар ул менә кайбер вакытны тавыш кире әйләнеп кайта үзеңә һәм ул алып баручы буларак дискомфорт тудыра ягъни мәсәлән мин сәлам дип әйтәм һәм ул сәлам сәлам сәлам миңа кире әйләнеп кайта һәм икенче сүзне мин әйткәндә ул русча әйтмешли сбивает мине темпымны бетерә ләкин алып баручы кеше бөтен Э, бернинди теге минусларга да карамыйча эшли белергә тиеш шуңа күрә бар колакчаннар наушники дибез без наушниклар киябез мондый арендада эшләгәндә ишетмәс өчен үзебезне генә ишетер өчен тыңлар өчен шуңа күрә э, һәрбер э, ситуациядән чыгу юлын табып була профессионаллар моны эшләргә тиеш ромашкалар

Ә тамашачыларыбыз бу тамашадан нәрсә көтәләр икән? Кәефләре ничек икән? Без хәзер сезнең белән бергәләшеп аларны ишетеп китербез. Гүзәл, син супер! Рөстәм, мин шундый шатмын сине бу тантанада күрүгә. Ә мин беләм, сез э, Гүзәл Уразова белән әле гаиләләр белән дә дус бугай, шулай бит? Әйе, күптән генә кунакка килеп киттеләр. Дуслаштык, аралашабыз, Аллага шөкер. Әйе, күп... ә кайчан сезнең менә дуслык җепләре барлыкка килде? бер
ничек кенә әйтим бер ике ай элек тоже без күрештек шулай кафеда утырдык та и шуннан соң теге дуслашып аралаша башладык һәм инде менә ха кунакка да әлбәттә бер беребезгә йөри башладык әйе алар сезгә шундый э, матур көтелмәгән бүләк ясап килеп э, кызыгыз туганы белән котлап киттеләр без дә шулай ук тәбрик итәбез сезнең гаиләгезне Икенче сабыегыз дөньяга килде. Сау сәламәт бала булып үссен. Сезнең бәхетегезне, сезнең гаилә иминлеген тагы да арттырсын бу сабый. Рәхмәт зур итеп.
Рамышкалар, сөю чәчәге ул, Мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, Яратмыйдыр бәлки ярата. Без инде Гүзәл Уразованың концертына ел да киләбез, елына ике булса, ике тына киләбез. Э, беренче тапкыр танцполга алдык, рәхәтләнеп биибез хәзер. Дуслар, менә әле тамашачылар инде безнең залга керә тора, һәм инде алар арасында менә иң кечкенә тамашачыларның берсе дип уйлыйм мин. Исемең ничек синең? Василия.
Эй, ой, зелядень. Айзилә исемле кыз. Э, Айзиләне бу тамашага алып килдегез. Ул димәк Гүзәл Уразовның җырлаган ярата. Ярата, биеп җырлап йөри. Ә сез үзегез менә э, күптәннән э, Гүзәл Уразовның иҗатын күзәтеп киләсезме? Мин кияүгә сыккас.

Дуслар, бүген Гүзәл Уразованың шоу тантанасында биючеләр дә бик күп. Әйтергә кирәк, Мәскәү шәһәреннән, Рәсәйнең баш каласыннан иң көчле төркем, Тодос бию төркеме килде. Шулай ук Казаннан бик көчле Казан бию ансамбле дә килде. Аларның костюмнары гримеркага гына сыймый, алар менә шулай менә гримеркалар арасындагы коридорларга хәтта ки Кураштырып куйганнарны үзегез күреп китәсездер инде анда. Әле мин үлим, э, мөгаен синең идеяң булгандыр бу, шулай бит, Илдар? Син бит безнең шундый идеяларга бик бай кеше инде. Идеяларга бай дип. Э, дөрестән әйткәндә, мин кечкенә чактан, 8 нче 9 класста үзебездә авылда концерт оештырган идем. Беренче класстан җырлый башладым, ә 8-нче, 9-нчы классларда мин авылдагы кешеләргә концерт күрсәтә идем. Башта бушлай күрсәтә идек. Бер үзем генә җырлыйм, гафу ит, бүлдерәм, кызыклы чөнки. Мин бер үзем басып сәхнәдә җырлый идем, шул вакытны концертлар оештыра идек инде. Шуңа күрә бу вакыттан алып минем ничектер менә шул концерт оештыруга бәлки теләгем булды микән инде менә шул концерт оештырулар теләге гүзәл белән без беренче концертыбызны да минем районда эшләдек аннан соң гүзәлнең туган ягында барда да эшләдек шуңа күрә әйтергә кирәк концерт оештырулар әзерләнүләр җырлар әзерләү продюсерлык клиплар төшерү Бу эшне мин бик яратып башкарам. Бик яратам, бик теләп башкарам дип әйтим. Иң авыры нәрсә менә шушындый зур проектларны булдырып чыгару мәсьәләсендә? Иң авыры нәрсә булды сиңа алай да?
Иң авыры нәрсә булды дип, ну, аны беренчедән белергә, менә планлаштырып, анализлап килеп чыгамы ул, килеп чыкмыймы? Әлбәттә, Кремльдә буласы, Мәскәүдә Кремль залында буласы концертның без 10-нчы сезонда эшләргә теләгебез бар иде. Ул вакытта инде соңрак без үлү сәбәпле утырып калды, ләкин 15-нче елны, 15-нче сезонны без анда уңышлы итеп башкарып чыктык, Аллага шөкер, һәм дә аннары бу концертлар менә күп тамашачылар безнең казаннан уфадан башка төбәкләрдән дә бу концертны көткән тамашачылар бик күп булды бу сорау язып сораулар язып мөрәҗәгать итеп шушы концерт бездә булса иде дип без уйлап карадык чыннан да эшли алабызмы ничегрәк эшләр идек һәм барсын да тәвәкәлләп менә аллага шөкер бүген инде шушы ике концертны тәмамладык Мин дөрестән әйткәндә бик канәгатьмен. Үткәрү дәрәҗәсе буенча ничек узганын, ничек оештырылганын миңа барсы да ошады. Бирсен Ходай, зуррак та булсын, әйбәтрәк тә булсын. Әле зур концертлар ясыйбыз дип, без кечкенә концертларга да бармыйбыз дип калмыйбыз. Безнең шулай ук район үзәкләре дә булачак. Ә кечкенә концерт заллары булса да, безне көткән җиргә без барырга тырышабыз, әлбәттә. Вакыт җиткерергә тырышабыз һәм дә инде менә әле яңадан яңа бер проект, Гүзәл инде вокал мәктәбе ача. Шушы вокал мәктәбендә без инде җырчыларны тәрбияләп Аларга ярдәм итеп, тавыш куеп, аларны үстереп, аларга клиплар төшереп, аларга киемнәр тектереп, җырлар яздырып, зур сәхнәгә әзерләп һәм алай гына түгел, алай булса, үзебезнең ресурслар аша, үзебез булдыра алганча аларга

Сез кем буласыз ул? Э, сез э, сценарийга үзгәрешләр кертте дип анда һәрберсен кисәтеп йөрисез. Оештыручымы сез?
Оештыручы, әйе, бөтен кешене җыеп, программа ясап, без Гөлназ белән тандемда эшлибез, теге идеялар кертеп, теге режиссурага да, сценарийга да, оештыруга да бөтен җиргә кагылышым бар, шуңа күрә теге концерт барышында бөтен кеше үз вакытында чыксыннар дип, соңыннан теге үзегез күрәсез, теге поправкалар гел була ул. тиз генә бөтен кешегә әйтеп чыгарга, шуңа күрә теге ничек концерт үтүе, теге бөтен кеше вакытында чыгуы менә шул истә инде. Дулкынланасызмы, борчыласызмы?
Әлбәттә, әлбәттә, чөнки беренчедән бу зур арена, теге Казанда да, Уфада да бик зур, теге гүзәл безнең, гомумән, теге ул бит әле ничек дип әйтим, Ул бердәнбер татар кешесе шундый ареналар җыйганы горурлык та һәм аның өчен генә шатланмыйм, мин безнең милләтебез өчен дә шатланып, теге дулкынланам, әйбәт кенә үтсен иде, менә шулай итеп теге Бөтен күңел җылыгызны салып эшлисез, башкарасыз. Менә мин сөйләгәндә дә минем күземдә яшьләр тула, мин бик хисле кеше, безнең Казанда теге беренче концерт булганда,

Гастрольләргә өстәлде тагын шушындый зур зур шоу программаларыгыз, чыгышлар көчне хәлне аладыр бит күзәлеп. Каян үзеңә син яңадан илхам һәм көч туплыйсың? Чыннан да ул күп көч таләп итә, чыгым таләп итә. Һәм йокысыз төннәр дип әйтим инде. Барысы да бар инде, ләкин ул безнең эш һәм без үзебезнең эшне шул хатын яратып, тәвәккәл итеп эшләргә яратабыз. Шуңа күрә менә бүген ул инде безнең зур командабызның э, нәтиҗәсе. Ул инде иң беренче чиратта минем җаным Илдар Илдар Хакимовның тырышлыгы, ул безнең инде үзәк продюсерыбыз дип әйтим. Аның әйтүе буенча бөтен нәрсә эшләнә оештыруы буенча ләкин һәрбер этапта һәрбер ноктада безнең үз профессионалның эше эшли шуңа күрә инде мондый э, шоулар үзе бүтән бер рәхәт эшләве бу сезнең максатыгыз идеме гүзәл әллә хыялыгыз идеме шушындый ареналарны тутырып тамашачы җыю миңа калса э, һәрбер җырчы моның турында хыялланадыр мин хәтта хыялланмадым да мондый зур ареналар турында. Ләкин ә, еллар үтә бара, ә, аңлыйсың, син менә шушы тамашачылар синеке бар, алар шунда килеп, сине зурларга ризалар, син аны аңлыйсың, тоемлыйсың һәм менә бу бүген генә э, уйланып чыгарылган әйбер түгел бу мин үзем сәхнәдән дә әйтеп киттем аны без бу концертка 16 ел әкрен әкрен генә вак-вак адымнар белән генә килдек һәм инде бу безнең тамашачыларыбыз белән чын мәгънәсендә шушы 16 ел эчендә җыйган мәхәббәтебезне бүген без бүлештек дип уйлыйм мин.
Гөлназ, сез бит инде беренче генә тапкыр алып бармыйсыз Уразоваларның концертларын, Аймгүзә Уразова һәм Илдар Хәкимовның. Гомумән, сез алардан э, менә тамаша беткәннән соң нидер тәнкыйть сүзләре, нидер менә ямактау сүзләре, кайсысы күбрәк ишетелгән ишеткәне бар, ишеткәнегез бар? Эм, Тәнкыйть сүзләре гомумән дә ишеткәнем юк. Без э, Гүзәл белән Илдар белән инде күптәннән дуслар, ничә еллар дәвамында бит инде безнең дуслыгыбыз дәвам итә. Бу концертларда гына түгел, э, реаль тормышта да дип әйтик, без аралашабыз, сөйләшәбез. Шуңа күрә Безнең ниндидер э, аңлашылмаучы моментлар килеп чыкмый. Алдан ук барысын да билгеләргә кирәк, инде аңлашылмаучы моментлар килеп чыкмасын өчен. Очрашасың, тайминг төзисең, тайминг буенча утырасың. Мин сценарий автор, мин аларга сценарийны язып бирәм, алар карыйлар. Без тагын бер аңлашабыз, кирәкмәгән җирләрен сызабыз. Шуңа күрә андый теге форс-мажорлар булмый.
Бүген дә форс-мажорларсыз гына, уңышлы гына, җиңел генә сезгә алып барып чыгырга насыйп итсен Ходай Тәгалә. Шундый теләктә калабыз. Сезгә, рәхмәт сезгә. Уфаны бик яратам. Уфа.

Алкышлар Башкортостан егетенә! Айрат Гәрәев! Уфа-Арена сәхнәсендә чәчәкләр бирә. Хөрмәтле тамашачылар, Гүзәл Уразованың шоу тантанасы чын мәгънәсендә гөрли, шаулый. Миңа калса, монда Уфа аренадагы тамашачыларның алкышлавы, аларның шундый хисләре бөтен Уфаны гөрләтерлек, дуслар. Чын мәгънәсендә монда бик нык көчле, яхшы атмосфера, яхшы энергия, дуслар. Һәм мин уйлыйм, телеэкраннар аша булса да без сезгә моны җиткерәбездер дип. Роза Хәйруллина Туган тел телеканалы сер төпкән тапшыруы дуслар һәрвакыт сезнең өчен чын күңелдән иң-иң яхшы эксклюзив кадрларны күрсәтә.

Алып баручысы Александрны тиз генә тотып алдык, тиз генә аның турында әзрәк беләсе килә, сораштырасы килә, каян ул, ничә бу, ничә бу Александр, ничә бу Искәндәр. Хәерле кичләр, үзегез сөйләп китегез әле безнең тамашачыларга. Алло, минем исемем Искәндәр, минем зөйлә не уверена, что минем исемем Искәндәр, но мин наполовину кубинец, наполовину татарин, минем әтием кубинец, уверен, что минем исемем Алехандро, Минем рус дуслар уверены, что минем исемем Александр. Так что можете выбирать, который вам легче. Искәндәр, Александр дисәм дә, э, сезгә комфортный, дәйме? Александр, э, сез менә татар, э, башкорт тамашасын, э, ничәнче тапкыр алып барасыз инде хәзер? А, Мин әз генә татарча сөйләшәм. Сез, сез шулай әйбәт татарча сөйләшәсез, миңа переводчик кирәк. Александр, а вот каково вам вообще, м, вот как вы себя чувствуете вот среди зрителей татарской эстрады? Вы же

Бер апа тортлар пешерә торган, үзе өендә пешергән. Минем өчен дип махсус. Ну, ез генә ашыйм, ез генә. Әйе, менә шулай, яшерен, яшерен генә. Ну, бик тәмлегә ашаган булса, карагыз әле, монда ябырылып бөтенесе, бөтен Исия Бадрединованың төркеме ашый ничек мут. Ашатмыйсыңмыни бер дә боларны Исия? Илшат инде әнә, ашый да ашый. Илшат инде, вещь, бөтен әйберне ашый. Ишатта хлебцы, калганнарда торт. Ишат, сез диетадамыни? Юк, хлебцы ашыгыз килеп китте просто.
Дуслар, без сәхнә артында кызыклы мизгелләрне сезгә күрсәтүне дәвам итәбез һәм менә монда инде Исия Бадретдинова бөтенләй сокланып, сүзсез калып, Э, монда бер бүләк алган кулына кемдер аңа аны бүләк иткән иде исә үзең атып китегез әле бирделәр миңа прям башкорт балаларымы да это вот ручная савытына дуслар игътибар итегез әле Киләчәктә тагын нәрсә белән тагын шаккатырырсыз икән соң хә тамашачыларыгызны? Ареналарны тутырып концерт куйгач, димәк. Дусларым, мин әйтәсем килә, мин беркемне дә шаккатырырга җыенмаган идем. Бернинди максат та түгел. Бу инде бу инде чын мәгънәсендә теләгем һәм мин һәрвакытта нинди генә бөекләр, нинди генә зур үрләр булса да, мин һәрвакытта сезнең Гади гүзәлегез булып калачакмын. Ул миңа иң кадерлесе, иң үземнекесе, сез, минем кадерлеләрем, шуңа күрә нинди генә зур алда зур проектлар тормаса да, мин һәрвакыттагыча сезне яратып эшлиячәкмен, сезне яратып җырлаячакмын. Мега позитив, мега супер энергия монда, дуслар! Рәхәт, шәп, күңелле! Һәм мин, мин инде, әлбәттә, горурланам Гүзәл Уразова белән. Бу, чынлап та, татар-башкорт эстрадасында тарихка кереп калырлык

Сезне гомумән икегезне менә нәрсә шыгарыннан шыгара? Сезнең дә бит инде әзрәк кенә теге кәефегез төшкән, әзрәк кенә ачуыгыз килгән чак буладыр. Менә өч нәрсәне әйтә тамашачылар әйтеп китик әле, нәрсә сине шыгарыннан шыгара? Мин аны санап утырганым юк, шыгардан шыгарган әйберләр була, ләкин аңа бирешергә түгел. Әлбәттә, эмоцияләрне читкә куясы бар һәрвакытта. Ә, эш вакытына, тормышта да эмоцияләр кешегә файда китерми. шуңа карамастан әлбәттә әйтәләр психологлар әйтергә мөмкин эмоцияләрне вакытында чыгарырга кирәк дип әлбәттә үзеңдә җыеп калсаң ул сиңа начар ул сиңа җыела дип тә әйтә торганнардыр ләкин шуңа карамастан эштә әлбәттә инде эмоцияләр белән идарә итә белергә кирәк гел генә эмоциягә бирелгән кешеләр миңа калса нинди талантлы булсалар да аларга бу тормышта бик авыр дип уйлыйм мин мин гүзәлне кочаклап Яратам да, әйтәм, сөеклем, бу безнең эш түгел, бу безнең бәйрәм дип әйтәм. Без эшләргә чыкмыйбыз, рәхәтләнеп, э, ял итәргә, без бәйрәм итәргә, без җырларга чыгабыз дип менә шулай көч куәт биреп бер беребезгә э, сәхнәгә чыгабыз шуңа күрә мин уйлыйм без тынычбыздыр дип э, һәм борчылырга урын юк барысы да яхшы команда яхшы булган чагында дөрес

Юри генә, юри генә сөйләшәм. Дуслар, юри генә түгел, чынлап, чынлап сез әйе туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруы карап утырасыз. Бик кызу, дуслар, монда. Бик күңелле, бик рәхәт. Әле безнең Исия Бадретдинова үзенең чыгышын сәхнәләрдә башкара. Энергия тагы да көчлерәк, энергия тагы да яхшырак була башлады монда, дуслар. Монда һәрбер чыгыштан соң энергия күтәрелә, күтәрелә.

Кешегә начарлык теләргә ярамый, бәхет теләргә кирәк. Но бәхетне ачу китергән кешеләргә бөер түреннән тартып чыгарып, теш арасыннан кысып, шундый иттереп теләргә кирәк, чтобы бәхетен эзләргә киткән җиреннән кайтып җитә алмаслык булсын. Әйттем! Ий, рәхмәт!
Икенчесе, акыл өйрәтергә тотынсалар, белмим, беләсем дә килми, дим. Һәм өченчесе, особенный, идеальный кешеләргә син үзеңне бел, яме? Дибез.
Рәхмәт, рәхмәт. Һәм инде синең хыялың, э, мин беләм, Исия, Гүзәл Уразова белән берәр җәй көнендә кайга кайда кайтып чәй эчергә? Берәр кая
бәләкәй генә авылга кайтып, су буена утырып, ну чтобы беркем дә булмасын кырыйда. Берәй бер дә эшләмичә, аякны суга тыгып, термостан чәй эчеп утырасы килә. Бөтен тормыш мәшәкатьләрен онытып, сөйләшеп. чәйнәшеп. Шулай әйтәсе килә. Чөнки мин беләм, Гүзәлнең дә башында бик күп информациядер. Аның башына кереп карыйсы килә, нәрсәләр уйлап бетерә микән ул хатын. Аның бит әле өендә өч баласы бар. Монда тегендә 10 мең тамашачы, монда 10 мең тамашачы, әйме, аның өстенә бит әле өйдә өч бала бар. Әни бит әле ул беренче чиратта. Ничекләр өзгәләнеп беткәнен күз алдыма китерәм. Ял иттерәсе килә. Илсөя, менә татар, башкорт эстрадасы шаулап гөрләгәндәеме? Дуслыкның барлыгына ышану да бетеп куя хәзерге замана хәлләренә күз салсаң. Ә сезнең арада Гүзәл белән нинди дуслык? Иҗади дуслыкмы? Ул синең сердәшчеңме? Беләсеңме, бер вакытта да кешеләргә теге, менә син минем бердән берем, алай, андый матур сүзләр ыргытканыбыз юк безнең. Чын дуслык, ул ниндидер теге ышанычдыр дип күз алдыма китерәм мин аны. Һәм нәрсә генә булмасын, теге вак-төяк белән түгел, иң кирәк вакытта гына мөрәҗәгать итә торган кеше. Без хәзер беребез дә теге бер-беребезгә кунакка йөреп, анда чәйләр эчеп, бәбәй туе, чәй туе, нәрсә, сыер суйган, бәрәңге алган, андый бәйрәмнәр юк бит инде хәзер, без бөтенебез дә эш кешеләре. Ә менә шулай каядыр сине аңлый торган, ярты сүздән аңлый торган кешең булу бик рәхәт. Бик рәхәт чынлап та. Һәм ул синең шундый кешең Бизә ураза. Бер-беребезгә сердечкалар, подсолнечеклар җибәреп, смнарсәкәйләр язып, смайликлар куеп ята торган вак-төяк бала-чага мәхәббәте түгел, ә чынлап та ике җитлеккән хатынның бер-берсен аңлый торган дуслык. Гүзәл! Уңышлар сиңа!

Ут чыгардылар дисәк тә, һич ялгыш булмас. Сезнең каршыгызда, бер сүз белән әйткәндә, Мәскәү шәһәреннән килгән Алла Духова җитәкчелегенең Тодос бию төркеме!

Хәлләр ничек, Гүзәл? Иң беренче хәлләреңне сорыйм әле. Шушындый, шушындый шоу тамашадан соң ничек үзең хис итә икән Гүзәл Уразова? Шәп хис итәм мин, дөресен әйткәндә. Миңа шундый рәхәт бүген, миңа шундый сөенечле, шатлыгым эчемә сыймый дөресен генә әйтим сезгә. Хәм миңа бүген тыныч булып китте. Чөнки без шул хәтле узага әзерләндек. Бер мизгелдә узды да китте мин. Тоярга, сизәргә дә җитешми калдым. Хәзер концерт беткәннән соң утырам да сезне сагына башлыйм инде яңадан.
бәхет хисләрең йөзеңә чыккан күренеп тора гүзәл ә, менә мин исәпләп торам да сәхнәгә чыгара алдан җиде мең тамашачы алдына син хәзер чыгып басасың менә шул вакытта нәрсәләр кичерәсең син беләсеңме дөресен әйткәндә шундый яратып чыксаң тамашачыны шундый көтеп сагынып чакырып шулай яратып Э, чыксаң алар алдына бер дә каушау да юк бернинди ниндидер каударлану да булмады чын мәгънәсендә менә без шул хәтлем теге сагынышкан кешеләр була бит әле шуның вакыты килеп җиткәч шуның кебек хис иттем сәхнәгә чыгып басу белән мин аңладым алар бер сулышта бүген безнең белән шушы концертны тоемларга дип килгәннәр иде һәм ул бер сулышта үтте дә китте алар Үзләре дә сизми калганнардыр миңа калса.
Дуслар, бездә генә эксклюзив кадрлар. всех, каждого, каждого. Я не знаю, сколько в коллективе людей, я всех обожаю. Спасибо.
Хөрмәтле тамашачылар, шушындый мега позитив дулкыннарда бүгенгә сертификат тапшыруы үзенең эшен тәмамлый. Гүзәл Уразованың мега-шоу тантанасы. Гүзәл шоу 2020 бүген Уфа аренадан ялкынлы утлар белә энергиясен миңа калса һәрбер тамашачыга бүләк итте. Бүген Уфа арена бинасы гына түгел, бүген бөтен баш калабыз гөрләде. Миңа калса моннан чыккан энергия ул һәрбер тамашачының йөрәгенә, күңел түрләренә үтеп кергәндер, дуслар. Чөнки үзегез күреп тордыгыз, Монда бүген бик кызу булды, бик ялкынлы булды, бик күңелле һәм бик рәхәт булды, дуслар. Мин Роза Хайруллина, Туган тел телеканалының сер төпкән тапшырын алып баручысы дусларым сезгә, сезнең күңелләрегезгә һәрвакыт дәрт телим, яшәргә теләк телим. Үзегез куйган максатларга җиңел генә ирешеп, шуның куанычыннан тәм табып яшәгез, дусларым. Киләсе матур очрашуларга тиклем сау, сәламәт булыгыз.